No, bo sa, sa, ami ta gewoon puur talent. Ami si ta gei van puur talent den e sentido ku ta un kos ku mi gusta, ta un kos ku mi ta sin hopi pashon p'e. Mi tin e bos tambe p'e, anto mi ta flow, mi ta enjoy hasi el. Entonces si ta. Neo, neo, kua ta bo bos? Dale un bon bini na Wapo Podcast mehor. Dale, dale un bon bini. Dale. Alright, alright. Welcome back na Wapo Podcast. Alright.

un linea di produkto ku bo tin kiko bo tin manera linea di produkto pa manera pa bo afeita bo kara ku ku kria bo bana ku tin bar kria bo barba ku ko lo menos kepi ta p'e area di ayabou den bo tin bo tin un raser special ku bòg ku ko special bo tin ball deodorant bo tin bo tin tonic pa ora e e e si bo kria e e Si bo kin ke den style, si bo pele den style bo ta paso kon ken tur tur sa ko yo le dushi tur tur tur tur artikulo special pa e area ei di di hende hòmber anto Kora bo sa bo wa bo kòde di wapu pa bo bo binti por shenti di deskuento anto kòra manera mi a bisa siman pasá si bo tin problema ku kredit kard si bo no tin dal nos un DM nos ta bestèl'e pa bo bo ta paga nos te yete na wi pòrtikas malo. Mala den ta. Ganga. Ganga ta. Ganga. Kena diablo sa kaba ke bo tin bo tin duna e papi un regalo ku e ta kor net net. Ah ya. Anto prome ku no sigui ku e episode of kuminsa ku e episode mes kora subscribe na bo man Rex ei segun na bo man Rex ei tin un kanopi kora abo ta primi riba nos Iwanita na Rex ei Nos tin awaki mas tantu riba YouTube cu riba Instagram, imagina bo. Check nos Insta tambe, please. Check nos Insta tambe mesora. Alright, ke nos tin awe? Sea, awe nos tin señor. Anto splica, splica ke a pasa, bia pasa. Bon, bia pasa, bia pasa nos tin e nito caba. Anto, nos keda papia over di, di cross media en marketing. Nos a papia cune. Nos a papia, ta tin episode candela, ta tin episode candela. Nos a bebe, nos a bebe dushi, conversa dushi. Sea, sua. Sea, wata, e un conversacion hopi, hopi, hopi, um. interesante pero lamentablemente e audio a no safe bo anto el a daña el a daña te de video komo nos no por a release anto ri for for the longest time nos a keda stel uit stel uit stel uit te ku yende di komi mi ta bini ku hende perfect pa nos kombina pa nos hasi e episodio tiki mas interesante ainda. Mira ahí Neldon ta pasa por radio ahora. Ta pasa por radio. Please bo ta bin bebe atrobe ku nos. Ey disclaimer Kòrda ku ta hende grandi so ta bebiendo. Pe tionan so, pe tionan so. Dje bas djes ocho bo tin man di dal bo koe bebe. Ey, ey ta palu. Por si acaso muchanan ta wak bo komo neba no kere ku ta. Bo e risa, kin nos tin awe anto? Nos tin, nos tin Janito anto nos tin Janelle. Mi bisa bo nomber bon? Sí, Janelle. Janelle, Janelle, Janelle, yes. Janelle tu. E manera ki ta ta tur tempo mi ta traha na na ra- Tio, na- tio, na- tio, tio tio. tio tio tio na radio televishon a den e parti di media anto Chanel ta traha na radio for kuantu aña wor aki? Oki binti aña kaba. Binti aña kaba. Yes. Cónchale. Si, si, Tene si, atende nan si, te- si, tene atende nan perfect pa nos kuminsá touch e tema di di e industria aki. Anto foral tin e perspectiva tambe di medianan. ouderwets nos por bis'e. Tradishonal. Tradishonal. Tradishonal ke suna nobo. Anto anto ya haña boston perspektiva derover tambe. Pa nos kuminsá anto haña un tiki mas background soisou Boris a duna un tiki context tambe di kiko bosnan a hasi pero kiko specific bosnan a hasi for di ora bosnan a drenta den industria te ku awoaki?

Na Tisia Febio Rima a sali bai Radioactive anto awor aki mi ta na Mas noventa i nuebe. Dus esei ta mi kariera pa ku radio. In between tambe mi hasi televishon, so esou trando na Tisia FM tambe ta radio televishon, dus mi a hasi televishon tambe. Way back mi a yega di hasi Viji Zú tambe, Nos a traha radio frug, dus mi a tinga basta, si, basta momento den e mundo aki. Hombre. Ta studia algo specific pa bo prome cuba drenta den area aki? No, bo sa, sa, ami ta gewoon puur talent. Ami si ta geef van puur talent den e sentido cu ta un cos cu mi gusta, ta un cos cu mi ta sin hopi pasion p'e. Mi tin e bos tambe p'e, anto mi ta flow, mi ta enjoy hacielo. Dus Neho, neho, neho cata bo bos. Na dal un bon mini na Wapo Podcast mehor. Dale, dale un bon mini. Alright, dale. Alright, welcome back na Wapo Podcast. Alright.

Ehm, dus me bai Huland eigenlijk pa studia, den e parti juridisch, helemaal iets anders. Ehm, anto na Huland, bo me sa, bo ta bezig ta ehm, corre caminanan distancianan largo. Anto op een gegeven moment, tur e, e, e, e billboardnan cu nos tabata pasa, mi tabata imita. Dus un te mira, por ejemplo, Daddy riba su pechi, hey, cumpra bo Daddy. Bo sa, tur ora a djina nan un hende um hopi close di mi di cu mi hey Janella di como ta bay radio. Des e cos aki ta hang eh. Des e prome entrevista cu mi a haya na um Almere mi ta acorda y nos ta na canando gewoon tur nan bin entrevista nos pa cu un programa di antiano na um Flevoland. Anteor ey a mesora Madre ta contacto cu nan ta djina nan a cuminsa papia eigenlijk on air na radio na Hulandes. Anto e ta leuk en aardig ku ta hulandes, ku sa, pero èklik un ta bo kos, hè. Un ta, un ta di bo, bo ke pa papamento, bo ke uit bo mes, bo ekspresá bo mes ku bo mes hendenan. Anto mas ainda tra radio un tiki mas fleksibel. Pasobra Hulanda ta kuent di bo tin ku skibi fei trempan tra bo draaiboek, kua muziek tin ku bai wòrdu registrá na Buma, etsetera. Dus e ta tòg tene bo tòg un tiki. Bo no por bai riba feelings. Sí, korekto. Anto e ri mabien Kòrsou, anto mabien Kòrsou vakansi. Ant i na mi a hasi mi solisitá na Curon, hunter i despues di un siman mi a kuminsá traha na ochenta i ocho. Desdat. El a kuminsá na un manera masha great mes atrò bek ochenta i ocho tabata sol, dus ta sol no RNB, eh. Dus ta algu ku tòg mi mester a siña hinka mi mes den dje den e parti di RNB, e parti di e vibe kompleto di Urban Local, uh, mi tabata helemaal into it. Mi tabata helemaal den e mundo, den tur e fiestanan, mi ta e temporada, mi temporada tabata tin DJ contest, Heineken contest. Cuanto aña bo ta tin e temporadane? Uh, ora mester, no? Mester bisa, no? Um. No, pa mi sa no, paso eri, paso eri mi sa cu inderdaad bo tabata den, Si, mi ta tin binti aña, den e mundo ey. binti Ah, no, aña, sa eri si, binti, inderdaad. Cuara, binti. cuara tempo ta pasa otro pa, pa hende moe, ke mij a wak e,

Con Don, anto ami ta ami sea bay school. Ki bo a haci? Bo a haci prome Media Entertainment Management. Bo a cuminsa ahina, so mi ta haña, semper mi ta tin un algo pa cu media. Laat mi bay back for di chikito. In principe mi tabata tin na Corsou, prome mi bay biba Hulanda, mi ta ta admira algun di figuranan cu nos tabata tin local akinan, of tin.

Ora mi a yega Hulanda inderdaad bo sa mi a krese na Hulanda anto e ora mi a mira ku tin Mede Entertainment Management. Pero na momento ku mi a kuminsá e opleiding e ta hopi uitgebreid. Dus mi ta papia ke nan di organisá eventonan grandi dus no ta no tabata pür media so. Anto e ora a bini un opleiding nobo ku yama Cross Mediale Comunicatie wak mi ta bay duna bo tur e pita na mi mei, mi a bay yen opleiding mas mei mei ku Gaandeweg no ta ta relevante awor. No ta relevante. No a laga na un banda, mi a bai pa Cross Mediale di Comunicatie. Cross Mediale di Comunicatie ta un combinacion di nan tur cu ta di lengua otro. E palabra mes ta bisa cross. Dus e ta e totalidad mi haya den uno. Dus puur, dus specificamente media. E ta mi kita media e oriente e ta gewoon radio, television, krant. Bo tabata di media tradicional. Loke a bini despues cu tabata nobo ta ta multimedia cu bo tabata haya Korant, televishon, radio bo ta pone nan banda di otro. Por ehèmpel bo tin un, mi ta bisa algu komersial. Stèl bo ta hasi propaganda pa un, pa laga nos mester di e kaso aki, Old Par. Bo ta haña mesun un, un konsepto ki pa radio bo ta haña, pa televishon bo ta haña, pa belbord bo ta haña tambe pa. pa kurant. Den e kaso aki, serka den mi opleiding bo ta bai purba hasi uso di nan huntu. Dus ki ta pasa ta e e old par, mi ta splika difisil di ora, dus mi tin wak hopi Sè, bon sè, bon mi ta paso mi no por, besi. sè, Bon, bo folge, no? mi no por folge. Ok, mi ta hasi hopi simpel. Bo sai paki jus, bo tin, no, mi kuchi riba. Bo sa ku nos ta konosi e QR code? Plaki ki riba nan, usa bo telefòn bo di esaki. Esaki ta un media, bo ta himi un ratu bo ta hasi un material pa media ku ta olpar mes. Ku bo telefòn skèn, anto subi mi wèpsait, registrá òf gana un premio. Maka manera, sa. Heel simpel, pa mi por si e makkelijk, wou. Si no, so no ta bin kaba awe. Esei mi a hasi inderdat na Hulanda, anto ora mi a bini Kòrsou mi bai funshoná den un consultancy en prinsipio pa loke ta trata komunikashon, un área hopi serio. Despues dje mi a bin den kontakto ku Telecuracao, ei nan mi a konosé Janella. Via via di dje of? No, nos a bin dal den otro. Nan tabata tin un programa, en principio tambe tin un historia tras no. Nan tabata tin un programa cu nan tabata werf pa cu talento nobo pa bin funciona na n'e radio. Anto. Hobo cierto cos nan hacia nos mester na Corsou awa. Tin, tin Sí? eigenlijk. Pero Den mester caso, mas vooral mester di den mas. eh, Mas, sí, den mester e di locual cu mas, nos ta paso trahando den dje aki. hopi Aha. hende ta keda ahi ariba. Ey, ta- tambe ta bon, wak, mi, mi no por besles pa tur hende, pero Tin hopi oportunidat aki na Kòrsou, anto nos mester di e tipo di oportunidatnan ei paso tin sierto gapsnan den merkado ku nos por fill ku e talento ku ta yafó, anto hasi e industria hopi mas grandi i hopi mas entertaining tambe. Kos aki ta bunita di e e proyekto aki ta un proyekto ku Janelle a mester trèk, anto bo por mira awe kos aki ta kuantu un aña pasá basta ratu pasá, anto mi ta kere bo mes por bisa. Ta cuanto aña bo ta worry bo trae ke ta cuanto aña bo tin ta cuanto aña pasa cu a pasa wak. Sí, sí. Nan ta pone bo den candela aki. Nah, pero asi bo mira bon Janelle a bini cu de Janelle a trae ki proyecto aki ando bo ta mira awe e resultado tambe paso e hendenan cu el a trae awe ta funcionando hopi bon practicamente den medio esei mi ta laga pe mes por splica pero pa bo miri nana e potencial en principe anto e calidad tambe opzicht cu a ofrece na e talento, e hendenan aki ku por a saki talento for dje. Wel aku ta bisa bo tin rason, dus awor aki ami ta sintá awor aki kòrda mi tin awor aki, mi ta bisa eerlik, mi tin kuarenta aña awor aki, despues di mi ta e generashon di trinta pa kuarenta, despues di esei promé kèn no tin eigenlik trahando por ehèmpel den media, on air na radio, den notisia, no tin. Ki ta bai pasa ku esei despues di sierto tempu? Ki boso nan ta kere ku ta bai pasa? No ta bai tin televishon mas? No ta bai tin televishon aki. Lokual ku ta tene nos na bida ke tu bai aki na Kòrsou ta nos idioma. Nos idioma. Korekto, e tra papiamentu si. Dus bo ta keda keda skucha notisia pasobra ta bo idioma, anto ta notisia di bo pais. Dus televishon ku notisia ta keda eksistí. E manera ku bo ta bai hink'é den e komunidat huntu ku e social media ta lokual ku ta bai tene bo na bida. Oke. Dus nos papiamentu ta locual p'esei nos mint'i kere hopi, nos ta stress riba nos idioma, p'esei n'e ki mantene locual cu sita di nos. Anto esei ta e e trece noticia na papiamentu, haci programanan na papiamentu, haci uso di bo idioma pasobra ta esei bo tin. Pasobra Haci un atrobe. podcast na papiamentu. Eigenlijk. Si. Pero mi ta comprende, weliswaar, unda nos ta para aki. Hoor, mi tambe ta habla tur idioma den otro. Ok, dus esei ta. No, esei ta realidat di nos idioma tambe. Korekto. Anto mi ta ok ku mi por komuniká wak. E parti di komunikashon pa mi ta importante, bo a komprondé mi. Na kua idioma ku mi a usa, si òf nò, bo a komprondé. Òf meskla nan. Korekto. Pero mi ta hasi, mi ta trata si, mi ta trata pa sniki tòg dominá e papiamentu un tiki mas tantu di kon pasobra esei ta bai ta mi forsa tambe den futuro. Pasobra di bini ku mi papiamentu mi hendenan ta keda skuchá mi. Kon pasobra nan ta haña e parti di komunikashon ei ta balansá na Kòrsou den den e plataformanan di den e cross media den korant of den telebishon na mi pareser e ta sea of hopi bon of tin ora hopi malu. Ey, equi ta bon punto, so a lasta ey, no a lasta ey, varios bia ora mi ta lesa korant, cos cu ta nos a pasa hopi, so ya tu cosa digital awendia, ora mi lasta korant, ey, mi ta lesa un par di cos cu mi ta keda mani, mi papiamento un mes no ta bon, Pero e papiamentu riba e kòrante ta mas pió ku esun di mi. Òf e ta mas difísil ku esun di bo. Òf ta mas difísil pa bo komprondé di mi ku nan ta hasiendo uso di palabranan kisas un tiki kompliká. Gramátika, sí, sí, sí, Gramatikalmente e sí e ta faya ratu ratu. Bo ningun rei pensa nan bisa así. Exacto. Wak, mi mi papiamentu sí ta mi ta para atrás dje foral gramatikalmente kandela. Nice. Anto mi wak den e kòrant mi tabata mi esun feeling ku Manuel mi ta manda bon te. Kiko ki ta anto ta un korante kiko ki ta ke men no ta supos di tin mi ta komprende tur den tumano pero mi sa no ta haña ku mane e Mi por mi ta kere mi por splika esei hopi bon. Of ki ta pasa di nan. A bo indiká awor aki ku gramatikalmente bo ta hopi fuerte pero esei tin di haber ku den e kaso ki bo edad tambe. Bo san al su hut es nos school a haña e papimento. Ta cuadra? Sí. Sí, bo san no? No. Stoei nec? No ta tin papimento den school antes. Bo a comprende anto esey ta un de opsaculonan cu tin. Bo manda anto den e desaroyo ey bo tabata tin tambe caminda cu a bay scoge, por ehempel mi ta cuba un ehempel chiquito ma den un Aruba bo ta mira ainda ta usa sey pa ca. Anto nos a kitele fo. Nos a ta den e desaroyo pero si nunca a haña ele na school. M'a komprendé anto kin ta pasa gran parti di nos tambe a bai biba afó i bini bèk. Entonces bo ta bai desaroyá bo idiomanan otro i e chènsa gran ku bo ta bira mas fuerte den nan ku bo mes idioma. Bo komprendé? Anto en prinsipio bo bases ku ta papiamentu mester ta eigelik muchu mas fuerte pa bo por dominá un otro idioma bon. Bo mende? Dus eigenlijk as a riba e nivel di domina e idioma straño, dus e idioma pafó, as esei abo tin un punto riba nos ku bo bai domin'é mucho mas bon ku nos i lihé kompará ku, dus bo sa ku ta mas yòn kompará ku nos. Nos a siña kibrá a kibrá, nan por dese. Nos a siña pavementu kibrá a kibrá. Unda bo sa a siña paviamentu e ri Kona kas? Riba kaya? Kua ku bo ta haña mi? Loke bo ta haña bo ta lanta. Serio? Oh, bo jammer wak. Nos tin cu mi tin cu geefan si nos mi tampoco no a sinta evo bay un curso pa mi por domina e papiamento de un manera mester ta. Pero atrobe e idioma cu nos ta bay tin como pa proteha nos producto cual ta media aki na Corsou. Dus e ta importante enton mi ta spera tambe of mi ta kere cu e generacion nobo cu ta biniendo wak papiamento ta parti di nos. Bo si bo no por domina bo papiamento ken bo ta? Eigenlijk, e ta parti di bo kultura. Bo a komprende anto ki ta pasa. Nos hóbennan awor ke ta un tiki mas konsiente di ken nan ta, ki kultura ta trese pa nan, anto di kon papiamentu ta importante. Pasobra nos a siña nan, mi kere nos generashon a gei fangu hei wanta, siña bo papiamentu promé, luego bo domina tur otro idioma. Bo a komprende anto ki ta pasa yori ku esei ta bai ta nos forsa, anto nos tin ku siña nos hóbennan tambe yori e trabounan. Ku nos tambe ta bezig ta kresiendo fuerte dje la mi pone ese na e su imag di pone e forma. Pero bo ta kere tambe paso tin e perspektiva tambe di awendia ku wak internet tambe a sali kiko aña nan dos mil? Dos mil nai dos mil i piko to? E tabata e boom dos mil prome nobenta i sinku nobenta i sinku nobenta i sinku nai bon nobenta i sinku dos mil Nos a haña social media derbij, globalisation, tur eseinan. Anto mi ta kere esei ta conceptonan cu a wordo integra den nos cultura, cu awendia si mi ta mak mei hopi mucha chiki na school, hafo, fora hafo scholen, cu ta papia hopi mas ingles, por ta Hulandes, anto despues te den lastoa ya ta papiamento. Be ta lógiko, no? Pasobra bo no tin un pelíkula na Pamentu. Tur tekenfilm òf trasí ta na otro idioma. Dus tur e muchanan del kual ku nan ta haña komo pa ku e idiomanan ta mashá. Dus ki ta pasa yori? Lógikamente bo ta wak sea e tekenfilm na hulandes, bo ta wak e na ingles. Anto ki ta pasa yori? Bo ingles, hu, e muchanan ta bon den ingles. Nan ta tremendo. Anto bo sa kiko ta prea di esaki ku awor aki e ingles ta dor, e manera ku ta bisa dor e. Internet ku nos a haña e konekshon ku e idioma ingles. Pero laga nos bai un ratu den nos temporada. Tabata ta temporada di wak Venevisión. Spañó so no? Spañó. Kiko ta sosodé? Bo ta mira ku nos, por ehèmpel, ta komprendé òf domin'é spañó mushu mas mihó ke mushanan djawoki. Bo snamba oke men.

Na cas cerca nos tabata ta Venevisión tabata e novela tabata e novela tabata e cos Sí. ya anto cu Zap tabata un estacion nacional Oh, bo ya e dos cos e ta dos sendo cos cu programa tabata que hopi ta bon ta. na Cu cas ta ta bon bo programa tin sa. TDS wel is waar pero e dos cosnan ey tur cos pa bien cerca nos no ta kita fedje ya Ehm dus bo ta ami den e cas ey mi ta wende cu mi por ta hopi proud riba loke mi ta kere cu mi ta bon den dje mi ta usa palabra specificamente cu mi ta kere cu mi ta bon den dje. Sa. E ta bon, bo dico kere tin momento, si no ta como ta si bende. Congo laga. Mas mi ta hopi koper samen, e koper samen, dus mi ta admiti esei. Anyway, mi ta yega Hulanda, bo ta bai kies den, den bo opleiding, bo tin, bo tin un keuzevak, ku bo tin ku kies pa un extra punto. Den e kaso aki mi ta koe e spaño, paso mi por domina spaño bon. Exacto. Ya, anto e hulandesnan ku mi tin den klas ei, no ta komprende ki mi ta papia. Dus, e, e, e chance. Nobenta i nuebe por siento ku mi ta bai mi ta bai klape hopi bon den klas. Mi ta bai hiba mester a duna un presentashon di Rosillo Durcal. Si ku mi por konta nos e kos ku ta pasa nos sè so. Mi mester a duna un presentashon di Rosillo Durcal dus mi ta ta hopi sigur di mi mes di hendenan ku no ta kompronde Spañó den e klas aki ku no ta e dosente so ku ta di Spaña. Dus ki mi ta hasi? Konta di Rosy Durcal. Mi no sa Rosy Durcal su verhal, pero mi a krea un verhal p'e. Di kor Rosy Durcal pasobra el a kabi muri un par di dia promé. Dus mi ta ta heelemaal den mi kos. Anto e, bo sa mi lo ta papia mi spañol robes? Of lo mi ta papia? Mi ta papiando e robes. Anto e dosente na e momenti ta un fanatiko di Rosy. Dus na momento ku mi a kaba mi verslag. Di Janito. E señora aquí mi a e cosa aquí ta un falta di respeto. Paso ta mi artista favorito la cabi fai sento tur loke cu bo bisa ta un mentira. Aha, bo a crea un feral gewoon. Sí, no. Ta papinan que mi papi to. Entonces e presentacion mi tin. Dus e idea ta pa bo wak mi mi mi potencial n'e momento ey. Dus mi ke dus cu mi por domina e. Sí, correcto. Exacto. Dus yo rimaya gewoon un deke drie anto e namen lo cu mai Spañol tambe. Deke drie? Sí. Seizoen di Merka, sè awor. Sè. E momento e señora bay demuestra cu tur loke mi tin textual tambe ta robes, dus mi no por scibié tampoco bon. Dus eigenlijk el a, el a primi ri, dus el a gewoon straf mi, ke mi a la mi sinti mi e di mas malu cu nunca. Sè, eso. Dus gewoon.

Equi. Mi ta e señora Govervellor ke mi bo ta tin ku wak no e kontenido sino ku mi por dominó e idioma. Exacto. Bo manera anto awo aki si mi yega na un kaminda ku mi tin ku papia spañol mi kèr sa nan ta komprondiendo mi. Anto esei ta pone mi kere ke ta bon. No, Janella? Wak Pero esei ta e Kòrsou nos tur ta komprende otro. Kiko ta ku bo papia nos tur ta komprende otro. Si, esei ta bunita. Esei ta bunita. Hasta bo papia un tiki chines nan ta komprende. Nos tur sa un ke otro palabra por ahi ke nos ta por komprende otro. Tin un kos ku mi ke bin bèksi riba de loke bo a bisa wòrri. ku bo ta dominá, um, ku bo ta ripará ku den media, um, bo ta mira hopi fayo ta wòrdu hasi. Na Kòrsou? Ja? Sí. Meskos ku e manera den es hóbennan a desaroyá, bo tin tene kuenta ku den media tambe e hendenan ku a funshoná den media antes tabata mas streng tambe. E hende pa bo bai radio, pa bo por a traha na radio, bo no por habri mai papia. Bo tin ku pasa diferente training, bo ta wòrdu èk skuchá ku bo por dominá bo idioma sigur, anto bo algemene ontwikkeling mester ta on point. Ey, bos aki mi a kere a puntra bos, ha. Aki na Kòrsou tin studionan di lokutor? No. No. No. Lasu mi a tende un podcast, Boris, di e gainan di Miami. Tin un guy am locutor e guy ki ta asistem pa tur cosua HBO radio ba tende si e homber ki su stem ta master pero e homber a cuminsa so y so mane ba bisa don natural ba nace cune bo no por kita ese efui dje sico mi bo no por ni develop e bo por porta un tiki pero bo no por yega na e level caminda guy ki ta. Anyway, the point es ta cu e gayke a siña hopi cos na base di e opleiding di locutor ey. Tur mi ta haña jammer cu akinan na Corsou no tin esey. Aki na Corsou nos no ta ni carga nos locutornan manera mester ta. Nos ta mira nan unicamente como un boz gewoon na radio cu ta presenta. Nos no ta mira e calidad, nos no ta paga nan manera mester ta, anto nos no ta, nos no tin e balor di eingelijk un locutor. Camina eingelijk ta nan ta bo. Ta nan ta guia bo pais. Ta un locutor. Corecto. Comunicacion ta traha e pais. Mi ta mas ripara cu nan ta pensa, ay, ta un hende sinta atras di un mic, pff, e ta gewoon yena ora, e ta gewoon papia gezellig. No, locual cu mi ta papia mi ta pens'e, locual cu mi ta papia mi sa ki mi ta bisando, locual cu e ta papia mi ke, pa algu keda Colo gas se cabo ora mi ta papiande des ora mi ta on air mi ta no mi ta guiando bo nos hunto nos ta guiando otro riba e pais aki pasobra eenmaal mi bisa algo ki kisas no ta comodo pa bo bo ta mes ora bo ta ripara and it's not ok dus hunto nos ta bay canando den e caminda aki ta pasando na Curaçao aki nos no ta mira e balor di radio di television y y y kisas hasta nos no ta mirando ni social media ki e e ki peso e tin riba nos comunidad. Oke, di signifiká ki ta pasa ku nos ta lagando tur kos gewoon bai friwil gewoon. Pasobra nos no tin niun hende op seg Birou Telekomunikasie no ta mester kontrolá manera mester ta. Pasobra si bo ta kontrolá anto bo por kontrolá lokual tambe ku ta ser uitgezonden, dus lokual ku ta ser transmití. Pa wak e kalidat ta bon, bo ke men? Alblieft? Pa wak entre otro e kalidat ta bon, esei bo ke men? Wak. Bo tin hopi aspekto, bo tin hopi aspekto ku bo tin ku tene kuenta kuné. Sí, wak, nos ta trahando awor aki op seg na Kòrsou aki, si mi no ta hera gewoon bo pensa, un bo pensa algu ba hasié na radio, den media, whatever, ba pensa ba hasié. Pregunta clave, sorry cu mi ta yebrabo asina, cuanto un locutor aki nan na Kòrsou ta gana? Cua salario, en general? Yo so cu bo di ta oye, oye, nan ta paga nan bon, bo di nan ta paga nan bon. Pasobra ta bai a base di gustamento, ta bai a base di con bo ta, con bo ta drenta, ta bai a base di ken bo ta, ta bai a base di ki ba. No mi bo bisa bo kada hende ta cobra algo otro e ta varia asina tando no tin un standard pues bo mi bisa bo wak por lo menos kinan ta cobra wak mi ta bisa bo como DJ wak no solo broer cos como DJ nan cu toca den fiesta nan cu nan tin nan prijs cachi cu nan ta tene nan mes den dje pa sneaky no misa mucho caro pero cu no ta locutor mas asi no no ta locutor pero nan si ta nan si ta bin radio bin traha dus e ta bin e ora aki ta pasa e ora cu e ta varia a base di e imagen cu ar artista nos ta nos tambe ta artista ora nos ta on air. Dus mi imágen, lokual ku mi a krea tur tempu, lokual ku mi por, lokual ku mi ta trese pa bo komo presentadó òf komo lokutor den e momentu ei, lokual e klientenan ku mi ta trèk, tur e kunan e ta konta pa mi por bisa bo kuantu mi ta kobra si òf no. Pasobra atrobe nan bo ta bisa ta mi talento. Awo pregunta, otra pregunta kla, oh bo sa mi ta sende awe. Kon bo kon bo ta kon bo ta krea bo brand image akina na Kòrsou sabiendo ku E mundo di locutor aki nan na Corsou no ta bon. Antes ey ta cos hopi tempo nos no haci ele, hopi tempo nos ta keda para ta wak. Cierto hende nan a logra figure it out manera Chris Trick a haci un tremendo trabou. Sesek aki ta unic si ho. Ooh no haci wega. Ta masha poco. Hopi diferente ta haci. Ta masha poco. Hopi hende a keda. Pegá kamindanan ta e kaminda ku nan ta pensa ku, hey, e radio aki, e kos aki so ta yega mi laga mi ta ok. E televishon aki, mi sinti den pantaya aki ta sufisiente, ta úniko plataforma ku mi por logra. Bo ta bai muri yu. Bo ta bai muri. Si ku mi kres trèk ta gana su pita sensi yu. Sí, anto ta. Sí, sí, sí, sí. Kuantu, kuantu bo ta kere, kuantu bo ta kere. Bai wak e, te lo bisa, lo bisa riba riba den e episod di, di, di ku nos ta tin ku nan. Sa bai wak e, mi ta bai pone link aki riba nan, bo sa bai wak e episod ku nan. Siendo cada persona, cada locutor a trova bimete bisa ta artista, nos cada un ta, anto cada un persona a crea su imagen, a crea su su bubbel, a crea su vibe asina ke por presenta. Un voorbeeld por ehempel, si awe mi dicidi cu mi ta bin trapa bosnan, e ta nifica algo. Oko manera ki mi ke Mendez a trobe si nos bai bisa Janis, hey bin traha, e ta nifiká algu otro. Dus nos kada un eigenlijk tin nos imágen. E ta yammer den e sentido ku bo por balans'é, bo por un tin gelijke kans òf un tin un tin un un algu ku ta na bo e derecho. Bo ta kere esei lo lo mehorá e industria di lokutur aki nan na Kòrsou? E ta e ta triki, bo sa, e ta masha triki mes, e ta masha triki. Ki ta pasa, loke mi ta diskubrí den media ta, N ta cu e media den su totalidad aki no. Dama loke Janella ta bisa, bo ta haña na radio, bo ta haña na television, bo ta haña el e tambe na na hendenan cu ta skibi den curant, nos esey nan tambe bo tin. Anyway, bo por laga nos cu e media den su totalidad. E no ta wordo balora, caminda media ta un den cosnan mas poderoso den bo pais. Ya. Bo tin bo gobierno cu ta dirigi bo pais, bo tin media eigenlijk cu ta para su dilanti. Hopi hende no ta bezig ta komprondé ku ta esei ta e motibu. Bon ta mir'é. Semper mi tin esei esun ku ta kontrolá media ta kontrolá un pais. Wak. Ta asina ta asina Hitler a hasi. Si bo por habri bo e janela ta habri su radio papia no bo no sa kon fuerte e si janela mester bisa awor aki mi ta kohe un ehempel di ayera awa ta kai janela habri su radio bisa rumannan bo sa sende bo sa luz di outo. Pa motibu cu den e weer aki e ta bira sucu, tur lus ta haci chip, chip, chip, chip, chip. Tur hende cu ta scucha anda sindi na lus. Esey a caba ta un comportacion di mira influencia cu mi tin riba bo. Ya? E ta conta tambe pa television, noticia, e hou den di e persona. E noticia cu bo ta duna bo tin cu bay como ta trece dilanti. Paso si bo faya siero bes, bo por pone un hende, bo por crea e posibilidad pa mester comunica su hopi leyé, anto tin efecto riba hende su houding. Hende ta comende robes, e por ta sla robes. Bo por mira temporada di na Merca tambe, keme e presidente cu ta tin broma ey, loco cabey oranje. Trump. Trump, sa. Ki ta pasa cu un heta? El a bisa tur hende bay biba e gloria. Lo bon kere pero hendenan a bai hasié. Ke men pa bo mira kon ekstrem kon ekstrem nos por bai. Pero e ma ma lesa over de ke loke a pasa realmente nan tabata mi no se nomber presis di kiko tata nan ta tin un un un of otro kimiko ku den den remedinan pa kombati covid.

Pero Trump no ta sa kon kon kon ta kon ta bisa e e e nomber mane ami sende kin anto lo bisa se abo sete nos bai trata ku koklor anto nan a tildele komo komo komo loko terwijl lo kual ke ta papia tabata klòp kompletamente pero pa solo komunikele malu nan a tilda e komo loko of komo bobo. Anto riba mi trese esei den komparashon ku nos situashon aktual. Ta falta di konosementu. Ya? E yama bo algemene ontwikkeling. Ant esei ta loke mi ta sinti falta aki na Kòrsou. Misionèr Kòrsou. la por reforsa esei, segun mi, kua pensamentu. Si bo hende ku bo ta habri mai p'e no tin e, no tin un, no, laga nos bisa e algemene ontwikkeling di dje ta abou, bo ta mes informá bo pueblo tur dia di nobo. Ante kos di antes no tabata tin mag. Pa bo yega den oranan spits, oranan ku bo ta bisa ku bo ta dominá gran parti, mayoria bes te ora ku hende ta trafiká bai trabou òf bai kas. Pa bo yena e oranan ei ántes, bo ta tin ku kore un antal ur, manera nan ta yama den mundu di aviashon vlieguren. Bai tra martugá promé. Mi tin ku skuchá bo promé. Tempunan ei bo tabata tin un un asina ya asina yama e persona a fayese, melfrim todei mi sa ku abo a make mi. Tabata un persona hopi hopi conoci den mundo di radio sigur, hopi streng. El a fayece hace cu tres aña pasa, of ta dos aña pasa. Tabata un hende cu cerca dje, si bo tin cu pasa door, e chance cu bo yega atardi na su radio of meinta, ta boso bo ta hopi bon. Dus e ta pasó pa traha mardugá bon, anto ku el a kere gud. Tur hende ku ta skucha su papiamentu masha masha bon mes. Bo algemeno antwegele mester ta on point. Si bo no tene, bo no ta alkansá e ora ku Janelle a tin. Pero mi ta kere si ku nos a, kos a kambia, nos a, nos a, nos a bira moderno, òf moderno, nos a krese, nos a, nos a. Bai mei ku generashon. Adjust, adjust. Bo komo nos adjust, ok? Anto, i nan sin mi ta kere ku, en bèrdat, e kosnan a bira un tiki mas fleksibel. Wak bo, nos mester por tin keuznan. Bo mester por tin eskoho den kiko abo ke skucha. Anto, i nan e ta bira triki den e sentido, parse tin hopi radio. Pasobra nos ta skohe Awor di bo paka, bo ta subi Netflix skohe bo bo pelikula, bo ta skohe whatever ku bo ke komo persona. Entonces esei ta pone ku en berdad mi ta kontento ku tin sufisiente radio kisas, ku sufisiente tipo di lokutor, ku sufisiente diferente informashon ku por informa. E pueblo paso atrobe cada un persona nos na Corsou nos ta sina variado asina asina tanto nos ta multicultureel tambe den sentido cu tin awor ki rante nan na Spañol rante nan duna informacion na Hulandes and its ok you know mi ta mi ta helemaal ok with that. Bo por aki bisa e palabra nos ta rico n'esey Nos ta rico si bo tin n'esey. e opcion paso berdad bo tin hopi radio bo tin hopi personahe na radio a mi tin e op mi tin e e mi por scoge ken mi ta scucha. Anto si mi tin, nos tin otro paisnan ku no tin e espasio ei manera nos tin, pa grandi ku nan ta. Bo hopi? Anto nos ta hende hopi kreativo tambe. Dus pa hopi radio ku tin, kada un riba su kurpa por hasi un kos ku ta hasi nan diferente for di otro. O bo sa no ta kere ku ei ta un un arma di doble filo? Nos por tin hopi radio riba otro, pero esei ke men ta ami ku Tur hende ta kompetí den e industria ei. Tur radio ta kompetí ku ku otro. Ei bo sa. Pida peligroso, ta pida peligroso su miso ku nos. Op e gegeven moment, bo bo ta yega ku un radio ei, e radio ei el a muri pasó e no por a sigui drai riba e propagandanan ku e tabata bai ku e tabata drai kuné. Bo sa kòrda al e tekeñonan, si no a mester ta kometi tur, nan ta kometi tur. Ki ta pasa? Shotgun, shotgun, shotgun esei. Lag'é nan bo ta wak. Bo usa un palabra hopi importante, bo tin ku ta kreativo.

Tu kos tin dos banda, tur notisia tin dos banda asta di tres banda bo bo bisa por ehèmpel ta kada orario ta skohe den kua banda e ta e ta transmiti e domingo ku bo ta eigenlijk waka Instagram tambe ta bo ta skohe ki bo ta wak kua banda bo ke skohe di skucha eigenlijk radio tambe ta asina si e ta influensha bo negativamente si ta a bo ta skohe pa Skuché. Si ta introdusi awa positivamente, tabata skohe pa skucha Dios. Mi ta kere si ku nos tin ku, i nan si mi ta kere nos tin ku yega na Kòrsou respetá gowou lokual ku tin riba merkado. You know? Dus, um. Amen to that. Sí, dus tin espasio pa nos tur, anto tin hende, tin oudiensia pa nos tur. Anto yes, e ta hasi e parti merkado, kisas no tin ki peligroso, pero mi ta kere tambe atrobe. Pa asegurá di tin forsa, e tin forsa. Laga nos ta su sinsero. Ey, e cueto un bon ehempel. Awor cu bo ta bisa esey, ey Boris, papia no ruman. Ruman ta na traga, no no boso un chance di papia porque mi mi los. Bo sa di cu mi ta bisa esey paso awendia, foral den e aña di di di tin e podcast aki, nos a mak mei hopi cos. Anto un djesey nan ta cu nos ta mak mei awor aki tambe ketu bay, foral awendia mas tanto. Tin hopi podcast ta pop up anto nan tin mesun konsepto ku Wapu Podcast tiki diferente tiki Un kambio chikitu kisas. Un kambio chikitu pero ey mané bo mes di ban no toch nit? Sí, mi keda pa. Pero wara, sea, Paso wara. Sa ku be wara na na na na ibise na ibise maneta na ibise maneta. In the sense of den idioma tambe paso tin pari podcast basis educational podcast na ingles. Pero mane e ta bisa, Ey, ta bo sa kico ta draai? Wapu podcast ta draai? Dicon? Paso nos ta haci na papiamento anto nos ta haci e bon. Waak, no, no un, no un tiki diferente, no hay nada, ne, ne esnan cu Manu ta referi na dje, waak, tin, tin dos cos. Despues di nos a cuminsa cu e podcast nos a nota mas hende a manda mira ah un podcast tin mercado ne cu e ma ya no sta mas wak which is fine dal bay haci e pero haci un otro cos anto esaki no ta un coco ma e nota den nos den nos falso semper mi wak cu hopi bia hende nan ta mira ah yani ta habra un co na mi mi mi ta mi haci un co kimen ami ta procese de manera wara si yani ta habri un un loga di t-shirt. Oh, mi ta mester tinga ne'abri t-shirt, mi ta bai wak po con Short. como, como, como decencia, como pa Why? respect pa mi mes. Pakilo mi bai wak si abo tabata Scucha, exitoso. scucha mi, scucha mi. Mi ta, mi ta bai wak pa mi. Di a mi abri mi lugar di cu ta bende, cu ta bende shirt, e ta toch wel un concept diferente for di su Shanito, como, como, I don't know, como un way of respect of pa mi tin un, un producto un tiki mas unico.

Esei ta nifiká ku e un konsepto tabata eksitoso, lokual ku ta hasi bo mas grita kon bo ta krese riba bo mes i riba nan tambe. Esei ta hasi bo mas eksitoso ainda. Ei ta palo. Entonces no ta importá ken a kopia, si ami ta mira e asina, no ta importá ken ta kopia, great, high five, bo tambe a logra, so mi ta logra, nos ruptur ta logra. Pero lokual ku ami ta hasi ta e momentu aki mi ta pensa, Heureka, ku mi tin ku sigui.

grandi den e parti ei na somber na Merka mi sa ku ta New York e tata of so pero esei no ta esei no ta importante pero den e area ke tabata ta e un uniko luga ki ta pasa ta ku tempu a desaroya a bin hobou nan mes grandi ki ta pasa e a keda kom un kaminda para di grandi ke ta ta lamus asina chikitu ban di tur e sobranan ke a bini loke mi ke bisa ke esei ta ku bo por tin bo idea di bo kamisa ros por ehempel.

E hende yòn kon su pensamentu ta awor ta kòrè bon tur kos rondó di bo ta desaroyá. Si bo keda ku e pensamentu ei no ta bai. Des bo por bin ku bo kamisa awor ami por krea kabes den Mike aki por ehèmpel. Anto bo tambe por imit'é pero mi mi tin ku mi tin ku kontrolá merkado mi tambe. Maske mi a bin un e promé mi tin ku kontrolá merkado. Anto epa el a bin cu un idea bon. Bo sa cu e idea ta pone cu ami ta haya otro idea riba di mi mes ba? Sí, sí, sowieso. E ta forsa bo si sin cu bo keda bo ta sentau, ah, ok, ok, ah, sí, abo mi ta hasi esaki, ah, sí, abo mi ta hasi esaki. Bo challenge bo. That's fine. Detaye chikitu, detaye chikitu. Na Hulanda mi sa cu bo sa conoce e pan, e beschuit cu nan ta usa pa ora yu nan nace, nan ta hunta un, un, un, Muisjes enzovoort. muisjesblauw, roos, anyway, un pita pan e ta. Yo no. Mi kita basa ta un a bini ke mesun Mi idee. tiño, no. Mi tiño ahí, na anto. Mi, mi, mi mes ton yuso, ah, como que... Na roos, eh, ta bini. Importa nos pa seba boso. Apa ta na roos, importa nos pa sa con blauw. Anyway, lo ke ta pasa ta ku um, nan tambe bin ke mesun tipo di pa- um, pan aki. E, e, e pescado te ki. Ke ke las ti tres un hap chikitu den dje. So, kora bon, bo tin hende ku tin patent riba cierto kos tambe. Tres un hap hacié diferente. Un hap chikitu. Bo sa cu dies e hap e pone cu, segun mi marca ta ta boloches. Mi sa cu bo ta cora. Bende benta esun plata bao. Benta e plata bao. Enton dor cu nan ta mercadia cu e cu lo e muisje den, e a pone cu e muisjes nan tambe a cuminsa bende sin e muisjes ta propaganda su mes di tal forma. Pa bo mira cierto efectonan cu e por ranca cune, bay cune. Dus bo tin ku pensa hopi bo ora bo ta tres un produkto riba merkado, kon pa bo merkadié, kon pa bo keda merkadié, anto kon di, dus tu wak pa bo e dinamismo keda den bo sistema di merkadiá. Ke no para ketu nunka, gewoon. Bo no mag di para ketu. Bo pa, bo, bo, ke men di den bida, bo ta para ketu boki? No, nan ta bai. Nan ta bai. Sea, debo para que tú Sin de manera les men te dunando bo aquí. Sí, tío, sí, tío, sí, tío. Hey, pero me, me, me nota también cu, um, dus, eh, eh, aparte cu nos in, eh, eh, media den, den, den, den eh, formato digital ahora que, eh, interacción también cambia, pues ahora que eh, eh, consumer también por interactuar den eh, media. Ese, ese iba de que, ah, apresa pa eh, banda positivo of eh, banda negativo, DJ. Super positivo. Super positivo. Maske ke ta karga. Di dos banda si. Maske ke ta. Si, mi tambe. Maske ke ta. Wak, ta hopi importante pa bo lesa i komprondé pensamentu di sierto hende. Den e pensamentu negativo tin kansen atrobe. No, klaro, tin oportuniti soisou pa sigui develop òf sigui improve. Bo tin ku tene esun ku ta bon, wak, si mi a saka un produkto ta pasobra mi ta kere ku ta bon. Pero si bo esun bon ei, e duna, hende ku duna mi komplemento, mi ta asept'é. Danki. Mi ta kontentu pasobra mi produkto ta bon. Pero esun ku ta reklamando òf papia hasi bofon di dje, e por habri mi wowo riba sierto detaye òf e ta simister ku nos kreativo riba sierto detaye. Pasobra e por skibi kosnan pa ofendé mi, pero e manera ku e ta ofendé mi ta pone mi krea algu fòni pa mi merkadea mi mes produkto bèk.

E ta haciendo un tremendo trabao cu locual cu Janes a geven a Aki. Cu a pasa cu, lo hace cu eno, cu a pasa cu Wendy, no Bendis, cu Wendy. Wendy mes? Si, cu a Wendy pakier men. Wendy cu ta hasi proclamador, e talk show no Merca? No, mi no sa ta ken, conta mi no. Tambe, tambe. Ah no, entonces e hopi funny. E no ta esun mas sexy pa bobo owa. Pero su programa tabata tremendo. Pero su programa ta bon. Anto e tambe tin un historia, pasobra lo kuminsá na radio, mi ta hasi basa su historia. E tabata un, un lokutor en prinsipio ku tabata trese sierto notisianan dilanti, anto pa e ta promé ku tur hende, e ta ta esun ku ta wak tin den un helikòpter, buska informashon di, di kosnan di gobièrnu, fòlo artistanan grandi djelá, di la. Entonces un dado momento el a kuminsá hala atenshon, pasobra nan ta mira e wak ta kohen ken ta bisa ta saka bopalda informashon. Anto dje asina e señora aki a sigui krese yega te ku tin un talk show. E ta un señora hopi, e tin, e ta, e ta, e ta un ikoucha. Anto ta algu ku nos no tin na Kòrsou aki. Nos ta hopi politik kòrèkta aki na Kòrsou ku nos programanan, nos pratprogramanan anto hopi asei mes mita e great por ehèmpel e podcast e tin ta pone ku nos por ekspresá nos mes muchu mas habrí pa e pueblo di Kòrsou tambe òf esnan ku ta skuchando e followersnan. Paso na Kòrsou nos tin un, un, un manera di pensa i mira. Hennan den media y con ta haci media. E ta mester ta den cierto limite. E mester ta ok. Mi mester laga bo sinti comodo pa bo scucha mi. E momento cu mi papia algo cu ta pone bo sinti incomodo, ya caba papo, mi no ta bon mas. Ta problema e. Pero bo ta. Ta problema. Bo ta kere esey tambe ta wordo afecta door cu aki nos ta un isla chikito. Esey ta un feit. Mi ta kere un di e motibunan dikon den sierto plataformanan manera radio ku televishon nos ta papia asina ta ku tin sierto influensia politikamente pa ku e plataformanan ei. Den ki sentido? Por ta. Mi ta interumpí por un rato, mi ta interumpí por un rato. Un rato so así, un rato so así. Un rato chikit asina. Sa. Na bo manera di sali splika, nos un isla chikito esei tabata antes. Nos ta riba un mundo, nos ta parti di un mundo worge. Si bo por comprende mi bon. Mi ta totalmente, mi ta toma, mi ta totalmente eens. Na momento ku bo, na momento, na momento ku bo hasi, na momento ku bo sali pensa ku nos ta chikito, anto nos tin tene kuenta ku e hende bandi nos aki, Ya kaba bo tin bihas un kambio na e pensamentu aki. No, wara ya mi tin. Disculpa mi ta papia algemen, no por ta abo direkto. Wara mi defendé mi kurpa nomás. Bo. Dal bai. Den e sentido ku, wak. Ba, bien dik. Geogra, geografikamente isla chikito ta, ke tu bai? Kua di, digitalization, sí, nos ta grandi, nos tin social media, nos tin internet, nos por sa kiko ku ta Cu ta pasando den e mundo exterior, Aruba, Boneiru, Corsao, Hulanda, etc. Pero politicamente, esey nos ta papiando awor aki, ta cu ami ta haya, ta cu cierto plataformanan, cierto canalnan, cierto radionan ta wordo influencia door cu tin political influences den nan. Un ehempel, por ta nos tin Wapu Podcast, ta un radio di, un programa di radio, Programa e doño di e radio ta ken su ken su ken su mati anto e mati ey ta traha na den den politica ami no por papia di e politico ey paso ey mi ta aña mi ta Pero keda tur sin caminda, trabao pero sin keda tur trabao caminda na mundo tok. no No. no Ey. no No. no no Boris Mi pensé mi ta bisa hui esun cu controla media ta controla e pueblo caminda tur caminda na mundo esun cu tin esun cu ta controla Anto e un. pensei e programa di Wendy por ehempel ta un bin dilanti minga cu Dave Chapelle Ku nos no tin e ekspreshon libertat di ekspreshon. E momento ku bo tin e libertat ei ta veeg bo for di mapa. Seja mi ta kaba ku bo imagen, seja mi ta buska kiko ta pa kaba ku bo pa sneaky bo sop di papia duru. Ande kita pasa e ora ei ante hori nan no no en berdad nos ta keda den e pida aki wan ta paso eenmaal bo sali for di dje bo sali for di lokual ku ta Na mi pone normal pasobra mi sa mas komo yam'e bo ta habo wòrdu anda anda bèl getrok òf hey. Sa pero da da so remi e sestem e ta apply pa tur kaminda na mundu ku Dia ku nos mata e kos ei pasobra bo tin media di e forsa pa par'é. Dia ku nan stòp di ta onderdanig ando stòp di laga ku e grupo ei for e ta konta pa e e marka ku ta sponsor'é e ta konta pa nos gobièrnu Dia bo para manera nan ta bisa, y esta e mancha, anto mustra bo poder, pasobra bo poder ta hopi fuerte. Anto mi ta bai naba un ehempel awor aki, con fuerte e ta, bo por ta milionario mes si bo ke. Bo ta para ketu pasobra bo ta respeta media. Mi ta bai papia awor aki di Voice of Holland. Mi sa cu bo sa a volg e situacion aki. Spliká mi, malesa der over pero mi no a por a volg e bon homber. Ami spliká mi, spliká mi. Ami no sa mes, kontá mi. The Voice of Holland si por konosé e programa. Sí? Ja. No gaña Boris. Ey, ta mende. Kieta, kieta. Bruman, tin tin The Voice tantu kaminda na mundo, sa ta mesu round apliká tur kaminda so. Pika, pika. Test me ta test bo, test me ta test bo. E ta un cross medial e programa, pa boso sa. Ki ta sosodé ku e programa akí? A bini un dado momento ku tin. Forsanan a pone cosnan sosode cu no ta ok. Forsa? No, hendenan cu ta kere cu nan tin forsa. Ah, así, Hendenan cu ta poder, kere, status. hendenan cu tin poder, Ok, macht, nan mester bala pa Sí, macht. poder, mo status. Pasobra mi tin e macht aki, mi por bisa bo cu mi ta haya. Dus e hende homber, Al laga e mucha muhé sintié intimidá pasó su pechunan, su su parti patras ta mustra tal forma. Bisa nòmber no, nos ta na Kòrsou ku aki ta un podcast independiente. Nada diferente p'esei, no ta un persona so, ta diferente. Al i Bey, la nos pone Al i Bey por ehèmpel ta un di nan. Un di nan, sa. Un di nan. Korekto. Marco Borsato. Esatto. Marco Borsato ta un anto. Bo tin tambe e hoofd. Freddy Domou, kual. Entonces kinan hasi nan tabata komentá. Tokante e participante nan. Intimidashon, raping, anyway tur e kos na e huntu un cocktail di kos ku no ta ok ta pasando ayi den. Anto hende mucha nan ke semper a kere ku nan ta swak. Ful un otro ngai ku ta hasiendo mes kos ku boso aki ku ta hasi un podcast en principio a hasi onderzoek riba e geval aki anto la yama atenshon di media. Despues di un aña onderzoek, boom, confronta e programa aki cune. E cu e mita aña hopi masters wa. E persona cu ta esun cu ta esun cu a bini cu e programa aki ta Boos toch? Boos a bini cu e programa ta un pro un podcast e ta cu ta hoor thuis na vara si cu mi cu ta un canal Hulandes. Y bo tin na RTL e The Voice, The Voice ta bindi un programa cu ta bindi di e producer Mol, pero nan a bendele, dus John de Mol, cu ta multimilionario, cu ta haci hopi programa pa television rond mundo, lo bo no por maginabo, pero e ta un de grandenan na mundo. El a bende, dus esa escapele, el a bende ITV su concepto. Dus ITV a sigui bende e programa aki. Pero e, mas ke E no ta parti dje mas. Pa milionario y grandi cu bo ta, bo mes media cu bo crea a ha pone bo den spot un rato, pone bo papia, pone bo pidi despensa. Pa bo mira e forsa cu hende ta papiando aquí nan di no nos gobierno, sta papiando awor aki di hendenan hopi cu tin hopi forsa den media. Ante preta cu no ta e, pero nan a pone si den spot. El a splica su mes robes. El a splica su mes ta lahusa un cos hopi vervelu den direccion. Wak, e cos cu el a bisa, e no a bisa di e manera corecto. Na mi context, na mi context no. Na mi context no. El a papia bisa cu hende muhernan ta sinti nan hopi bia. Hende muhenan tin un bapalta debilidat to? El a bisa, no, el a bisa ku hende muhenan mester a bisa algu. Si. Dus e mu, hende muhenan ku a pasa den e situashon ei a keda ketu pasobra miedu di, pasobra e persona ku a hasiel e kunan ta un persona ku tambe tin Ku poder, poder, aha. ku ta eigentlik partner di un di e demòlnan. Di su yu. Korekto. Anto e nan a keda ketu. Anto e John de Mol, ora el a bin den e programa el a geef an ku, si, pero e hende muhenan no a bisa nada. Si nan no bisa nada, kon nos por hasi algu? Bes. Pero lokual ta pasa ta ku. E reclamonan a ser trece dilanti pero no a haci nada. Andinan e nan a elhaña hopi reclamo den e gruponan, logicamente cu ta para pa hende muhe, pa gei fan cu no, bo no ta victima sa, vic, vic, como ta e palabra ta? Victimisa. E hende muhe, bo tabata robes, bo ta sa di e cos, bo mester a actua como producer of como doño di e lugar, whatever, e ora ey. Pa como no? Dus, atrobe, awor ki nos ta den un generacion atrobe cu bo tin cu wak aki bo ta papia, con bo ta trece dilanti, kico bo ta. Kiko bo ta hasi? Kiko a pasa? Eigenlijk den pasado a bo korigí anda ta lokual ku segun mi aki na Kòrsou nos tin hopi tiki di dje anda ta duna forsa atrobe pa polítika atrobe òf pa e radionan keda ònderdanig bou di e sistema pa e sistema Awor ki Para pa bai bèk riba e pita ku Janelle a bisa ei. Eso el a duna su komentario. Bo sa kon a pone spil su dilanti? Tur su trahadonan. A saka den un korant bèk un página kompleto fo'i su mes haku, pasobra e tin ku bai pag'é. Ku nos ta, ku nan no ta kontentu ku e uitsprake ku bo duna. Pone spirit. E momento e ta tin ku realisá atrobe a te den media bèk p'e despensá. Nto e mes ta doño dje lugar, pa kolmo. E gai ki bo poi kasi e mes doño media. E ta, e ta, e ta mòlt un producer. Na mundu un di estonan di mas grandi. Hopi programa ku bo por wak na Merka. Nan a kuminsá ku e ko e programa di den den den e kas. Big Brother? Big Brother, korekto. Nan a kuminsá ku Big Big Brother na Europa. Wow. Ya. Nan tin si bo bai buska bèk nan tin hopi programa ku bo ta mira na Merka mes ku bo ta kere ta programanan Merikano e konsepto ta bini di Domol. Asina. Sí, tin cos cu no ta funciona na un lado ta funciona afo. Pero e ta na mundo unda e sta mas fuerte. Pa bo mira e forsa cu media tin. Anto nos akinan riba e luga aki ta keda laga hende chikito bira poderoso. Anto mi ta bisel'e cu e palabranan ei, hende chikito bira poderoso. Einan mi ke yega. Ki, kico na Corsou nos por haci pa yega na cierto nivelnan asina? Con. Un plataforma independiente por lucha kontra di un plataforma. Desdi bo korson, hasi bo programa. Para pa tras di loke bo ta hasi i no laga bo no wòrdu influenshá pa ni un hende. Ni un depchi tampoko. So kòr a korupshon tin. P'esei ta bisa bo bisti. P'esei ta bisa bo bisti bo korson para ke tu anto kòr. Manera mi a bisa wor ei. Kòrsou, nos no maki pensa ku Kòrsou ta chikitu mas. Splikami ku e dikon bo ta bisa ku Kòrsou no ta chikitu. Mes un kos awor aki wak, atrobe Santa Gei fan ku mester tin por ehèmpel un un skol, edukashon pa esnan ku bo ta lokutor etsetera, pero awor aki nos tèlentsnan ta bai via di TikTok, nos tèlentsnan ta via di YouTube, nos tèlentsnan ta via di Facebook, Nos tel esnan ta via di podcast. Dus unda bo ta midi kiko si ta bon, kiko no ta bon, kiko pa bosnan ta locucion, kiko pa bosnan ta media, kiko pa bosnan ta corecto y kiko pa bosnan no ta corecto. Kiko tin mag, palabra malu tin mag, kita palabra malu. Bo con mane unda dip mi por bay cu bo etcetera pa cu e parti di media aki, pero atrobe nos aki na Curaçao no tin un plan di media of ami no sa di dje. Cu nos lo bisa hey e direccion aki media na Corsou aki ta cana bay pasobra bo mester den un direccion eigenlijk mescos cu. Mester tin union tambe no? Tambe ta mesun cos eigenlijk mescos cu fox news por ehempel ta uh nan nos tur ta pensa nan ta anti Trump por ehempel of nan ta ta pro Trump I don't know cu aynan nan ta mas ep gegeven moment nos tur nan ta sa cu bo wak fox news por ehempel esey bo tin aki na Corsou nos no tin den nos no ta nos no ta nos ta gewoon neutral. Nos no sa eigenlijk kua radio ta para pa raak tal of pa kua televishon ta para pa tal. Nos ta gewoon hasi lokual ku nos ta kere ku ta mas mihó den media. Pa kada un televishon, pa kada un radio nan ta hasi lokual ta mas mihó pa nan, mi ta imaginá, pa sini ku nan por survive den e mundu di media. Pero ku nos tin un richtlijn, ku tin un. Bou, mediawet no tin alsof tot es, pero ta tin algun regel skibié, pero atrobe ban den ki temponan skibié, ken a skibiébe. Korekto. Bo a komprendé? E sistema ta desaroyá asina li awor aki ku e logikanan ku nan tin skibi. Musha yòngnan, boso anmes no ta ni wòri kuné. Bo por hasi loke bo ke, abo ta riba media liber. Bo podcast yu wende bo bin sa poko nan ta kit e fi un kaminda. Absolut. Mi bisa bo, por ehèmpel, hey, kos ku bo bisa no ta korekto òf dikon bo sa subi riba e tereno ei papia esei? Ken, ken bo bisa bo san engelek? Bo mende, pero si bo skucha, por ehèmpel, mi ta kual notisia un ratu. esaki ta pa nos e ta sona mandi masha no bo worde aki pero nko kita fe tempo ku mi ta studia ta asina kaba bo ta tin e nos papia di journalistnan worde aki uno nos no tin hopi journalist na Kòrsou ku mi ta papia den hende diploma hende nan sertifica pa esaki di e tikinan ku tin tambe no hasi e trabou komo tal pero esei mi ta tin ku laga uituranan bo yuda. Res por res. No, e res por si. Kito sosodé ta ku bo tin esnan amateur tambe. Amateur bo tin komprendé ku ora e outo dal aki for, abo ta sali graba pa sele, duna bo notisia, ami tin nada mas di wak na televishon e nochi. Bo manda e persona mira e kaba seka bo. Anto e televishon ei, e kanal ei tin ku bai buska kon mi ta bai adaptá e sistema aki. Pa mi tambe duna sigi duna mi notisia. Oke, bo tin un televishon ku ta basta aktivo riba esaki wor aki, pero tòg tin puntonan ku ami ta bisa oke nan tin ke wak ora nan ta skaf drech'é pa e sali oke, pasobra bo ta keda un televishon. Pero sin mester tene kuenta ku hopi kos. Bo por papia, bo por papia muchu mas notisia. Nos ta papiando por ehèmpel wak awor aki ku tin guera ku tur esei. Ene nan ta bisa kon ku nan ta haña kos aki. Por tanto sa palabranan cu pa nos nos ta usa wak mi ta cue awor aki por ehempel si nos tin cu papia di chan chan na television nos a bisa chan chan chan chan ta ki ta ki bo ki invento bo comprende ora nos ta papia di hende muhe e palabra bo ta usa pecho bo ta usa tete por ehempel pero ta un tabu na television hende hombre esei su geslagsdeel nan ta papia ta gona papia mi e palabra ta peno. Peno. Peno. No, pero e pidi, di hende amo nos a papia mes persoa ku oki un por. Anto e pensamentu ei di ke to bai den nos Nos sierto kultura. den nos Aha. si. Bo a komprende? Anto ora e mushanan no ta ni skucha e radio ei mas, gran parti den musha yòn no ta skucha radio mas, no ta ni mira televishon, nan ta nan ta bai gewoon otro lèvel, nan ta bese ku eksterior. Chanel a bisa, Hui, nan ta bay TikTok, nan por bira super popular sin esun sintá na televishon masha bunito ku su karro tur na meyu krip etsetera ku su kabel peña ku su bala riba dje. Everyday na kas sintá bo ta bira famoso. Sintá den bo kas aña bo sen wak e gai ku ta hasi e koki. Bo mira ku el a bira milionario sin bisa nada mes ku ku mester bin tambe oit un tempu. Pero seka nos nos ta asina ban hasi formal ban nos tin tene kuenta ku anto ku ku e gai chikina aki. Pa mi no ke ofende hende, pero pa bo komo ta e pensamentu, si mi ke gun pa palta manera mi tin bai mas leu ku djis akinan, lo ke ta den meimei di lamanki? Mi tin ku mi pensamentu mi pensamentu tin bai otro kaminda. Pero mi ta kere nos a bai asina leu kaba e kua musikalmente lirikli, por ehèmpel, si mi tin maha djis ku esei so, nos ta. Dom deal den sentido cu a mi generacion no acustumbrá at all e locual cu ta ser tocá awor aki. Bo comprendé? Dus mi generacion ta sin palabra malu, anto nos no papia masha cos sexual tampoco. Cuenti Ke no Como gaña, memento. no gaña. Bo a tende cu analiz guerra burbujas de amor. burbujas di amor, Cla. pero e ta ser nechi papia awor ki. Pero ta, también Pero no, con- ta- no, ta, también no con- ta aceita, no, no ta no ta aceita. verdad. Pero no, Mi no papia over di come mentu. No ta seki. Mi ta papia Bai cu- tene lyrics di cantica y ta masha bulgar e cantica y su lyrics ta. pero compará Nea wak. chi bisa, pero ta. Nea chi bisa. Pero- Nan mi ta respetá bo. Pero ta me ta ta ta me un asunto ta pasando si. Sí, pero esei ta pa imaginacion. Bo tin cu brua, no brua cos di un otro. Tin cos tin cu Fantasia. keda pa imaginacion. Tin cos tin no mester ta letterlijk, hè. Awor ke ta letterlijk, anto mi ta respeta generashon aki tambe. Aki yo ku tanta papia. Si. Oke oke sa sa sa. E ta letterlijk awor eki, anto mi ta oke wede tambe oke, pasobra mi ta skucha souiso mi tambe ta mi ta mi ta ha mi ta go wede ta mi tambe, pero kon mi ta hasi eduka bo e ora ei? So si ta mi trabou tambe na radio e, komo lokutor, komo presentador, mi ta informa, mi ta eduka. Pero e momento cu mi tok'é, por ehempel, mi tok'á, anto mi bisa bo cu hey, mi tin gana di clap bo, yegi bou, anto come i bounan. Ora e kai toka, kin mi ta bisa bo? Kiko mi ta bai on air bisa bo? Danki Turene, esaki tabata. Si un ta bisa bo cu Stella e bon grandi, ui. Dous mi tin ami anto, si ta ami komo presentadó awor aki, o komo lokutor, mi ta bisa mi tin e problema ei. Anto yori mi ke pa mi, mi ke un generashon nobo bini ku nan si ta oke with it, anto nan ta tokele, anto it's oke tambe aki na Kòrsou, pasobra e tin ku ser aseptá na Kòrsou ainda. Pasobra e mei ei mal awor aki nos toka palabra mal, anto nan ta manera, Hoo, dikon e ta nan, dikon a toka palabra mal, esta òmber sòf nan ta no. Pero bo sa kiko mi ta haña tambe di esei foral, ta ku Wak, radio ta drai riba propaganda. First of all, si e clientenan bisa bo, ey, no, no, no, ami no ke esun sei cosnan a bai laga nos aki, pero laga nos sigui kasa aki mientras tanto, maya lak di bandanan. Pero loke mi ta bisa ta ku radio ta drai riba propaganda, anto si e clientenan di e, di e radio ey bisa bo, mi no ke bo toka cierto cosnan asina, Eri mi no ta bai pone bo mi propagandanan den bo radio, eri bo no tin di come. Tin un cos hopi importante den. Correcto. Exacto. Correcto, mi ta perde como radio. Exacto. Anto ki ta pasa oca mi dome ajusta Ey. pa mi por complacer tur hende un tiki. Ey. Pero caminda mi ke yega ta cu nos tin yega un caminda si na Corsou aki cu nos ta decidi conjuntamente Tin un. unda nos ta cana bai, cu nos ta bai mey, pasobra nos tin cu bai mey cu generacion mesun cos cu binti aña pasa mi tambe tabata haya cosnan cu tabata hu, dicon nan ta scucha di mi, dicon e grandinan ta dami chance. Ami ta sinta aki nan ora ki mi tin ku duna nan chèns. Si ta over di sèks nan ke papia, over di lètterlik lokual ku nan ta hasiendo den kama nan ke papia, anto e remití ami komo e generashon di Janis bieu aki, Tio, tio, tio ku tio. di tio aki, mi tambe tin ku èigelik bai mei. Anto einan mi tin ku yega ku media, nos tin ku nos tin ku papia derover, nos tin ku plania, nos tin ku sinta pa wak ku direkshon nos ta bayendo. Nan kompondé? Bon. Mi ta dis un ratu pa ti ku di repepit loke bo a bisa ei. Por eso mi ta kere ta hopi importante. Um, e radio por ta berdad tin cu wak su principionan, pero bo tin cu tene cuenta como e, per, e compania, su marketing, mester analisa kico mi ke worry. Mi ke worry cu e hende su imago of taki tin e grupo di hende cu mi ta haya pa bende. Exacto, Tambe. exacto. Tambe. Ja? Mhm. Paso mi por kisma Tambe. no bai seke dje, pero tai tin e hende cu tai nan mi, en- mi grupo enfoque ta. Ta nan ta compra mi producto. Correcto. Awo mi ta bai worry cu e status di e radio, Of mi ke pa e grupi bin kumpra di berdad. Alright, sa ke ta be ta guapo podcast por bes educational podcast na Papiamentu, na Papiamentu, hendenan di Aruba, hendenan di Boneiru, saludos, danki pa tende episode di awe. Anto kor a subscribe na bo man Rex, ya ku bo ta subscribe bai Instagram, kon mi nos tin mas tantu subscribers ku followers riba.

Anto Cora, tende nos riba nos plataforma of Digicel su plataformanan? Plataformanan di Playgo ku go. Plataformanan di Digicel. Plataformanan di Digicel di Playgo ku go loud. No ta kome bo data hopi tende wou podcast wou pari pelikula of tende muzik riba kaya sin kosto alguno no ta konsumi bo data. Kiko mas? Ki mas bo tin? Ki mas bo sa ki mas bo sa ki mas bo sa ki. Cora laga bo comment hibao interaktua ku nos ki bo ta haña di Janito di Shanella tambe Interaktua ku nos. Ki bo ta kere ta bai pasa ku lokutornan akinan na Kòrsou? Social media, plataformanan tradishonal. Kiko por mihó na nos media? Kiko por mihó? Kuantu un lokutor ta gana? Laga nos sa tambe no. Kòra bon. Stay wapu. Stay wapu ruman. Stay wapu! Ey. Master.